Foley artistler, kino sungatynda sesler näl döredilýär? Haçanda film düşürilip we seplemek işleri ýerine ýetirilenden soň ony dürli ses effektler bilen baýlaşdyrmaly. Muňa foley sungaty diýilýär. Film suraty düşüriliş döwründe diňe aktýorlaryň aýdýan sözleri ýazylýar. Biz bolsa onuň görnüşiniň ýüzüne ähli sesleri we sesleriň inçe tilsimlerinim goşup ekranda filmde bolýan şekilleri hakykaty ýakynlaşdyrýarys. Bu film ses kartasy haçan edilýär? Oňa biziň üçin ýörite okadylan hünärmenler düzüp berýär. Ýene-de biziň işimizde reňkli ikijyzyk ekranda hereket edýär. Streamer atlandyrylýar, bu çyzyklar ekranda çepden saňa hereket edýär. Haçanda şol çyzyk barmaly nokadyna barandan soň, biz sesi emele getirýäris. Şeýle edirende, örän takyk bolýar we ýerine düşýär. Ine biz şol iki çyzygy ekrana goýduk. Ine men ädim seslerim ýazyp başlaýaryn. Bu aýakgap sesleri ähli filmlerde gerek bolýar. Elbetde bize aňsat düşenok ýöne ony gabat getirmeli. Elbetde tomaşa edenlerinden tomaşaça biziň duran ýerimizde ýöreýändigimizi we biziň ýöreýäniň dem alşyny hem göz öňüne tutýandygymyzy pikir etmeýär. Kä halatda bir gahrymana gerek bolan aýakgaby tapmak üçin elli jübüt aýakgap saýlap seçmeli bolýar. Her bir gahrymana laýyk we gabat gelýän aýakgap tapmaly. Režissýoryň hem öz islegi bolýar, ony hem göz öňüne tutmaly. Eger-de daýaw erkek adama ses bermeli bolsam, onda men başga aýakgap saýlardym. Bu ýerde bolsa biziň elimizde üwelen kofe dänejikleri, muny ulanmak bilen biz has hem gyrdajyk sesi döredip bileris. Meniň pikirimçe, biziň işimizde köp tilsimler aktýorlara degişli. Seniň gahrymanyň gamgynmy? Ýa ol tersine tutanýerlimi? Ýa-da ol seresaplymy? Ýa-da utanjaňmy? Belki ol dymmydyr? Ýa bolmasa gorky döreýändir? Mundan başga-da gahrymanlaryň ulanýan we galtaşan enjamlary hem gurallary bilen iş salyşmak örän gyzykly bolýar. Ädim seslerini ýazmakdan soň, biz rekwizitler bilen işe başlaýarys. Ene, owunjyk edil suw ýaly akyp duran matanyň sesi. Sesler sizi ekranyň öňünden aýyrmaz ýaly bendi edýän güýçdür. Käte hem bolýar, ýöne gaty gyzykly iş, kämagal şikes alýan wagtymyz hem bolýar. Haçanda men ses bilen işleýşimde, men ol sesi nirden almaly ýa-da ony nädip döretmeli diýen pikir bilen çemeleşýärin. Ol ses hakykaty ýaly deň, hatda ondan hem täsirli bolmagyna çalyşýaryn. Ine bu ýerde ähli zat doňýar. Men bu işimde suwuň doňýan görnüşiniň sesini döretmek üçin mazaly oýlanmaly boldum. Ses režissýory sesi ýognaldýar, şeýlelikde suwuň sesi ýognaýar we goýalýar. Men köplenç öz sesimi hem ulanýan. Sesim bilen men suwuň ähli tarapdan şugurdap, bosup gelýänini bildirmek isleýärin. Şeýle bir ses bolmaly, misli ol adaty bir ýerden gelýän ýaly eşdilmeli. Ses režissýoryň men döreden seslerimi kompýuter arkaly taraşlap onuň gerekli netije bermek üçin edýärin. Bu ýerde suwuň sesi, soňra jytyrdy we meniň sesim. Meniň sesim beýleki sesleriň aşagynda, ýagny ses režissýoryň goýan we galan beýleki sesleriniň jümmüşinde. Sesler bilen biz ses režissýory bilen bilelikde işleýäris. Biz elmydama arassa we takyk sesler gazanmak üçin tejribeleri geçirip durýarys. Maňa bu edýän işim ýaraýar. Ýöne men döredilýän sesleriň has hem täsirli bolmagy üçin dürli plaginleri we enjamlary ulanyp olaryň ýokary derejesini gazanmak üçin çalyşýan. Režissýor biziň seslerimizi özi işläp, olaryň has täsirli we ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär. Bu bolsa meniň işim üçin örän-örän wajypdyr. Kä adamlar ses režissýory we bir ses ýazgysyny ýerine ýetiriji diýip düşünýär. Ýöne ol beýle däl. Ol pikir edýän, ol döredýär. Ol bir giden plaginleri ulanýar hem olaryň we nähili ulanylan dogry boljagyny bilýär. Ses režissýory edilýän işiň iň soňky netijesi bagly bolup durýar. Ol ses toparynda işleýän hünärmenleriň aýrylmaz bölegidir. Öňki döwürler kinofilmlerde taýýar sesleriň, ses effektleriň saklanýan ýerlerinden alyp ulanýardylar. Häzir bolsa biz hakyky janly çuňňur sesleri edip film alynýan meýdançada döredýäris. Eger-de tomaşaçynyň gulagyna döredilen sesler ýaran bolsa, onda biziň işimiziň ýerine düşendigini arkaýyn aýdyp bolar. Foley artistler, kino sungatynda sesler.